Akpe menyagblɔ na ame sia ame yi ke le nye kple mama gã aboshishi evelia kpɔm gaƒoƒoea me. Enye dzidzɔ manya gblɔ na mi be nèkplɔ mi ɖo ɖe dekɔnuwo me ye míaƒe dada si wònye be míasubɔ wò tso fifia va ɖe asi ne egbetɔ aƒe nuwo. Wò tɔwòe nye be nàxɔ dzigbɔɖii hã. Nenye be nèkpɔ wɔna yawoa, ye wòdo dzidzɔ na woa, ele be nàshare alo ne yi ɖe Youtubea, dze agbagba be nàsɔscribe ne nàna ame aɖe hã nanya alo nàɖo linka na ame aɖe Ɖo míade dzesi mía dekɔnuwo susu, eya ta mía tɔgbuiwo nɔ agbe didi. Afɔ yi ke woɖe, xɔnyinyi yi ke wonyi, anye kpli wo hã míate ŋu anyi kɔ mɔ ale be ale yi ke wonɔ tso gɔmedzidzia me wòaganɔ nenema. Ŋkɔe nye tɔgbui akɔsu adelia ye mele teƒe ya gbe kple mama abotsi shi evelia yi ke. Nye míaƒe ɖetugbuiwo ke nya nu tso eve dekɔnu kple míaƒe dzɔdzɔmenyawo ŋu. Egbea míelũ srɔ̃ ge, eye nenema ke hafi míayi ɖe edzia, mídi be míasrɔ̃ nu tso amewo ƒe biabia yi ke wobia ŋu. Míabe biabia mawo mama wòaɖo ŋu na mí míagbã wo me afia afɔɖoƒe yi ke le nu mawo katã mama mía dometɔ na. Leke yefɔ na ma? Mama ame aɖewo ƒe biabiawo le mía gbɔ teƒe yike medi be nàkpe ɖe mía ŋuti ɖe biabia yewo ɖoɖo me. Ame aɖe ƒe biabia nye be ebe yedi be yeanya susu ye ta le dekɔnu mea, nenye be wodzi vi le ƒe nyigba dzia, wogblɔna be yewoaƒo ta ne ɖevia alo yeakpa ɖa ne ɖevia. Dzɔdzɔme alo dzɔtsoƒe ɖa yike nɔ ɖevia sia, mía tɔgbuiwo gblɔna be yewoaɖee ɖa. Susu ka tae wòle nenema ɖo? Akpe teƒe akpe sue wo zã. Akpe e dzɔdzɔme ƒe ɖa ɖe ɖe ta ne ɖevia. Mía katã mi nye be Muslim si wo no dzi vi ma ke kɔ. Wo ɖe dzi gbe ɖa eta ne ɖevia gake mi ame evea woa mi gblɔ na be kɔ si ɖa eve megbe ke wo ɖe dzi gbe ɖa eta ne ɖevia. Dzi gbe ɖa ma ɖe ɖe ta ewɔ nɛ be ŋse dodo ame vana le ɖevia me. Ame yi ke ne dzi vi meɖe dzigbea la, ne wò ŋutɔ nàlé ŋku ɖe eŋu. Ana be ɖevia nanɔ dɔ lém kpukpukpukpukpui hafi woava bia be, woɖe dzigbe ɖaa ta nɛa? Hɛ eŋeawo mea, kɔsiɖa eve koe le be woaɖe dzigbe ta ne ɖevia dzigbe ɖa. Ŋ, vɔ efia be dekɔnu wònye yi ke le vevie elabe abe ale yi ke nèdo ŋgɔ gblɔe ene, míatɔ Moslemwo alo míatɔ dzogbewoa, ne wodzi vi gbemagbe nɔ ƒo woɖena ɖa ma la ɖe ta ne ɖeviwo. Dafi be enu nyui wònye wòle be ame sia ame nawɔ. Enu nyui ƒãa. Ok, míakpɔe ɖa. Ame Ahab ma bia be ɖee wogblɔna hã yesena be etsiléle le gota vevietɔ be nyɔnu yi ke nye ɖetugbui nanɔ tsi lém ɖe gota yi ke menye tsileƒe o alo menye ekpɔm o. Ebe enu mɔ ɖe nyateƒenyae wònye be menye nudeamedzi wònye oa? Akpe nyateƒenyae wònye be menye nudeamedzi o nɔtɔgbe kpɔsɔ. Ɖeko dzedzem abe ale yi ne mía dzilawo dzi mí le ɖevi ma, wodena mí xɔ, ano tsi le mí na mí le ʋuawlaƒe, ʋu hafi ava he mí ɖe go. Nenema wòle ema. Mele be gbetɔ nano tsi tsim, agano tsi le mí le gbadzaa dzi o. Ye even kura ne ɖevia xɔ eƒe enyi, ƒe asieke, ƒe ewo ma, wokura mele be wòagano tsi le mí le go te o. Nukatae? Yaƒoƒo gbɔgbɔwo ƒe asilelea me ɖe madzemadze tsi ŋua, ye koe wɔnɛ. Ta mele be nyɔnu, aƒetɔ, aƒenɔke hã le tsi le gbea hayame alo ŋutsu, aƒedzikpɔla, na le tsi le gbea hayame. Ŋutafia be ne wòdzɔa nenema gbɔgbɔ aɖewo te ŋu ekpla na ɖevi ma yi ke va zua nugbegble na ɖevi ma wòtsɔ me alo aleke. Meɖe kpui. Míegegege ɖe nyɔnu ƒe dodoɖa ƒe me. kple eƒe ɖi kple eƒe kɔnyinyi kple eƒe nugblẽƒe kple eƒe nunyɔƒewo ŋu. Hafi míayi ɖe teƒe ma, ame aɖe ƒe biabia nye be, ebe nenye be srɔ̃nye, amea ŋutsu wònye, ebe nenye be ye srɔ̃ nyɔnu, eto ye gɔme alo eto ye te alo eda afɔ ɖee, ɖe wònyo be yeagazɔ kpli loo alo ɖe wònyo be yeaɖe asi le eŋuti? Aflatsi, afɔdegbe menye nya bubue. Nyɔnu esrɔ̃tɔ. Na anyi kɔ ɖe ɖoɖo dzi me. Mele be ŋutsu nakpo taflatsi o. Asi de gome ƒe henye ɖuɖɔɖɔ ƒe mele be ŋutsu nakpɔ atantsinu kura o. Le dekɔnua ƒe se me, ne ŋutsu kpɔ atantsinu wɔ nyɔnu srɔ̃tɔ eda afɔ gbe. Ne tsi le ŋutsu kpɔ o eda afɔ gbe ye wòava zu be taflatsi. Afɔdegbea ŋutɔ nava wɔ dɔ yi ke nyɔnua nato esrɔ̃ te ayi afi bubua. Ne woɖe srɔ̃ ɖe nɔnɔme tsi nua la medze se o. Ne wòhiã be amea nanɔ eviawo gbɔ hã, megaxoxoe wogena ɖe eme ye wowɔnɛ wòzuna enu ƒoƒo akɔ ɖe edzi. Efia be dekɔnu aɖewo li wote wɔna ko miate ŋu agayi ɖe edzi. Ame ɖe ku dekɔnu li wowɔna ne wozɔ ɖe tsitsiawo ƒe afɔtoƒe gake ne mezɔ ɖe tsitsiawo ƒe afɔtoƒe ko mègadre ɖokuiwò o. Amea, efia be amea dzidzim be kokoko be yekple ye srɔ̃, ele biabiam be ne yeɖe asi le ye srɔ̃a ŋuti ɖe, anya agɔe dzaa. Ne tso ye ŋutɔ ƒe dzi me be yemafɔ fu ge ne nyɔnu ya ɖe asi nyɔnua ŋuti kɔ efia be evi tsitsi aɖeke mele wo dome o. Míage ɖe teƒe ya wobe nyɔnu ƒe dodoɖa ƒe me wobe nyɔnu tsi gbɔto. E zi geɖea míenɔ nya yewo sem vɔ egbea yi ke nya si ka o le míaƒe YouTube nuyia channel ye dzia midi be nàgba eme na mí nyuie. Nyɔnu nenye be nyɔnu do ɖe aƒemea wogblɔna kpɔe ko be menyo be wòaɖa nu na srɔ̃ o. ɖeka eve aɖewo lia, wogblɔ nɛ be medze be wòaɖe wòawɔe ne ŋutsu o. Nuka kple nukawoe nenye be nyɔnudola ƒe ma medze be wòawɔ na esrɔ̃? Kpe. Eya ta so nyateƒenya wònye be ne nyɔnudola ƒe ma mele be wòaɖe nu na srɔ̃ŋutsu o du o. Nyɔnu ƒe dodoa ƒe ma enye nɔnɔmetata aɖe yi ke taflatse nyɔnu ŋutɔ hã menya kpɔna nɛ hehe o. alo medzɔ dzi nɛ o. Ta mele be numa nanɔ ŋu wò nàkɔ nɔ nu ɖam ne du be neɖu alo e aƒetɔ be neɖu. Egblẽ na ŋutsua me ŋuti sugbɔ. Wò ŋutɔ ne èdzi viŋutsuvi kura ye ɖevia gbe ƒo ƒe wuienyi to edzi yina kɔ, mele be ewò dada kura nàdo le aƒe me agaɖe nua da ɖe akɔ me ne eviŋutsuvi ma be neɖu o. Dekɔnu ame koe de eme nenema o. Edzena kɔtɔe be nane ƒe afɔɖeɖe mawɔa, Ne elé ame ɖe asia, adzɔ ɖeke meli atso le gbahaya me o. Gake ne eta tsram nɛ be womewɔ naneke o ye srɔ̃a ye lɔlɔ̃ koe kɔ nɛ ma, ewɔnɛ be ame ƒe agbe nɔ he ɖe megbe o. Dɔ sia dɔ nanɔ ewɔm ma yeganɔ megbe o. Gake ne míakpɔ ame aleke hafi anɔ nusrɔ̃kuku ɖe nua, woatro dzi me ɖe nu ma me. Menye lɔlɔ̃e me o. Mema nye lɔlɔ̃ ye me o. Ao, ame aɖewo baa ta do dzo aɖe ŋu gbemagbesrɔ̃ na ɖo. Ame aɖewo hã gblɔna zi geɖe be wobe menyo be nyɔnu srɔ̃tɔa ne wòdo ɖe aƒe me wokplɔe srɔ̃a nanɔ tsi lem ɖe bakɛt alo gago alo tsi le nuyi ɖeka me o. Ame aɖewo hã gblɔna be medze be togbɔ be nyɔnua maɖa nu nɛ o hã wobe medze be wo kloe woale tsi o ɖe nu ɖeka me o. Nyateƒenyae wònye? Nyateƒenyae wònye. Nyɔnu kple ŋutsu ƒe tsilele bakɛt ɖeka mea, menyo kura o va zu be nyɔnua nado go aƒe me. Nyɔnu tsi lem le bakiti ɖeka me menyo o. Tɔ tɔgbia kɔ su eɖi ye. Ne wohe wo ɖe dekɔnu ƒe se me kɔ mele be numo nayi dzi o la, etɔ hiã na be nyɔnua ƒe tsi le bakiti neno vovo ŋutsua hã tɔ neno vovo. Dekɔnua mi le eme ɖe asi sese eye mia kpɔ ŋgɔgbe yiyi nyuie aɖe le eme. Ebe mia li ɖe asi sese mia kpɔ ŋgɔgbeyiyi ɖe eme. Elabe zi geɖea wonɔ nu ƒom tso nyuiwo ŋuti. Ame aɖewo hã nɔ gbɔgblɔm be wobe nenye be mía tɔgbui aɖewo yina ɖe aʋa eye ke tsã wòzu be aʋawɔwɔe bɔ kple totomɔa, wobe nenye be mía tɔgbuiwo yina ɖe aʋaa ye wòzu be womedi be dzoka aɖeke neɖi yewo ŋuti oa, wodɔna kple nyɔnu yi woke do ɖe aƒe me kple susu be nenye be ame aɖe sa gbe de wo ɖo alo ame aɖe ɖu dzo o, woamato wo o. Ee, nyateƒee wònye be ele nenema. Tɔgbi akpasu dzɔdzɔmenunyae, nu ma emɔ bubu ŋu wòle kura. Na ama ve do go mega xoxoɔ ɖe yi wò koe ƒe atizɔ tsi de ashi nɛ ye mee ne nu ma wɔ ge le abe taflatsi gbɔgbɔme nanewo xɔxɔ ye mee ne nu ma wɔ ge le gake ne gbɔgbɔme nusẽ ma ƒe dzeshia mele ashiwò yi ne ve wɔ ma adzo me tsi vevifile. Tɔgbi akpasu. ana mɔlɛ nɔ. Mama míakpɔe ɖa be nyɔnu ɖetugbui yi ke dzɔ tugbe nyui fɔe le dɔwɔƒe le si alo wole dɔ wɔm ɖe dɔwɔƒe adodui aɖe yi ke àkpɔ be egaɖo asi be ne nyɔnu ya. Ale be le nyɔnu ma ƒe nuwɔnawo me ne èkpɔe ɖewohĩ ɖokuibɔbɔ le ame ma me ye wòsi egbe na ame sia ame. Vɔ ame mawo tɔgbuia geɖe womekpɔna srɔ̃ɖe na o. Ne míeva ŋutigbalẽ mea, àkpɔe de dzesi be ame mawo buna ame, wobɔbɔna wo ɖokui ye dɔwɔƒe hã le wo si menye be aboyɔla ya ɖum o. Vɔa, ne míege ɖe woƒe srɔ̃ɖeƒe alo ne míeyi ɖe wo mea, esesẽ afia mɔm wo dometɔ aɖewo kpɔ srɔ̃ ɖe na. Ɛ̃, ɖe wòfia be gbɔgbɔ aɖe ƒe nuwɔna alo ŋusẽ aɖe ƒe nuwɔna alo anye dzɔtsoƒenue wònyea? Nenema Yehowa Mawu ɖo wo ɖa. Kpe. Mawu meva ɖo ame aɖeke ɖe agbe me be neva nye ye ɖeka wòanɔ yiyim o. Nua tae ame sia ame kple eƒe gbaʋutsimeƒu wodona go wo nɔnɔewo. Ta nyɔnu ɖetugbui yi ke an adze ame o taflatse vɔ eƒe srɔ̃ɖeƒe nanɔ gutɔ maa, geɖea etsona dzɔdzɔme ƒe gbɔgbɔ yi ke ɖa si ama yi ke metso mɔ nɛ kaba o. Dzɔdzɔme ƒe gbɔgbɔ yi ke ɖa si ama metso mɔ nɛ kaba o ewɔnɛ be egblẽna tso ƒe subɔ. Ye nana ƒe nyɔnu mawo hã woƒe atsu ƒe yia ne ekpɔe ne eɖu klo ta afara tsi. Efia be woyina atsua ƒe kple edzi be ne ahom ya tutum kura hã yewo le te ŋu yewoanɔ atsu ma ƒe. Gake fetsu ɖeɖe ye koe do na dzre kɔ gbɔ. Eŋu ya ku wo yi atsua ƒe aŋu ma ye gakuna wo gbɔ na ye. Dzɔdzɔmee ne metso mɔ ne kaba o. Abe ale yi menya gblɔm fia le fii ene le dutoƒoa le kaa, tɔgbia kɔ su enu wònye ebu ɖe ne dzi ge hafi ake ɖe eŋu. ne me dzi ɔ, me ke ge ɖe eŋu. Vɔ kpɔ be enyɔnu mawo tɔgbia wo tsa kekeke le etsɔtsi ha yi wo va me. Egba bui wo yi ɖe gbedoɖaƒe, etsɔ bui wo yi ɖe prayer camp. wole hũnɔ aɖewo hã gbɔ yim. Ame nu ye ke wobe ne woawɔ, wole wɔm kple toto vɔa si. So ɖe wòfia be menye nyuie ƒe yim o, teƒe wòle be woayi ye ma yim wole oa? Akpe. Ebia kɔ sɔŋ. Eseme kple eseme ƒe gododo ye wɔnɛ be ne ewɔ ŋu na ame alo ne eyi nane dzikpɔla amea gbɔ abe gbɔgbɔ me ƒe nuwo enea, ne ewɔ kple amea ƒe sememedo gɔ̃, amea ta wɔ ŋu anyi ŋutɔ ne vɔ̃ meɖiɖi o. Meɖe kuku medi be xexea katã nese nya ya me nam be mama gabo tsi be dzɔdzɔme ƒe seme ƒe godoƒe le gbɔgbɔmezɔliwo zɔzɔ ma. Ne mikpla ama ƒe seme me do go ye nèyi vɛ na ne dim be yeakɔ protect yeɖokui ɖe eɖi gbɔgbɔ ɖe yike kplɔ ye ɖo mea, ne medi me nyui ɔ, mikpla ama ƒe seme me do goa, mete nya nya ge be numa edɔ wɔ go, medɔ hã wɔ go. Gama magabo tsi gbɔ megblɔ nɛ be, Tɔbia kɔsu, ne be madzi nane me nɛa, ele be mabia wò dzɔgbese be emɔ ɖe gea, mɔ ka dzi mato hafi akpɔ tɔbia kɔsu be etsɔ nu. Gama magabo tsi gbɔ ema. Ta ne le dekɔm na ame ɖe asia, nu ʋã ya le emea, anyi. Anyi. Nenye be wɔnae wɔm míele wòdo dzidzɔ na alo wɔnae wɔm nèle fia be avi aɖe le asiwò yike nèdi be yeabia na, nu yike ku susu na nèdi be yeabia vɔ memesem o oa, Dzeagba be nàŋlɔ biabiawo nàxɔ tso míaƒe kaƒodzesi yi ke nye zero five zero three four four seven five five zero, zero five zero three four four seven five five zero, nenye be wò biabiawo va, míele ŋti ɖo ge na wò. Ale be enu yiwo katã me dzrom míele teƒe ya, nenye be wò susu aɖe le asiwò hekpe ɖe susu yi ke Egblɔ enu yiwo katã me ɖe míle ɖee kpɔ be yeakɔ ɖe kɔ kpee ale be wòade bliboa eŋedua koe tum míele, elabe nya megblɔna zi geɖe be minya didoe asi metunɛ o. Meda akpe manyagblɔ na ɖe ɣeyiɣi ta, eye ɖe make magada akpe manyagblɔ na mama yi ke le mía gbɔ be, Egbea eyae va wònyo. Mama, akpe kakaka. Kple miawo hã. Bye bye.